אה, אקעי. איז אזוי, אונז גייען לערנען ווייטער, כ'האב געמאכט א סאמערי פון הרב סעדיגור'נס גאנצע שרייבן אז מען זאל קענען שנעל לערנען אלעס, ווייל באופן כללי היינט נאך תשעה באב מאך איך א ברעיק לכבוד די זומער, אזוי ווי די סדר פון די ישיבות, מער ווייניגער, ליטווישע ישיבות, סאו זאל מען די וואך און נעקסטע וואך דארף מען ענדיגן מער ווייניגער מיט די מהלך, נאכדעם וועט מען אפשר זען צו מען קען לערנען א צווייטע מהלך אדער גיין צו אן אנדערע נושא. איך האב דאך געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, מיר האבן געלערנט היינט אין די רמב ם אין חלק א' פרק לד, דארט גייט ער דורך די תנאים וואס מען דארף האבן, וואס זענען די קאנדישאנס דארף מען מקיים זיין כדי צו קענען מקבל זיין סתרי תורה, געבויט אויף די גמרא אין מס' סתרי תורה וכו', און אזוי גייט ער דורך די ליסט פון קאנדישאנס, איינע פון די קאנדישאנס וואס שטייט דארט, די לעצטע, אינטערעסאנט ווי אזוי ער לייגט עס אראפ, איז ער ברענגט ער ברענגט די גמרא, די גמרא זאגט, געבויט אויף א פסוק אין ישעיה, מען דארף זיין חכם ח, די פסוק אין ישעיה שטייט שר חמשים ונשיא פנים, חכם חרשים ונבון לחש, עפעס אזוי, יועץ, נאך א יועץ, איך האב פארגעסן יועץ, פינף זאכן, קאפונים, נבון לחש, טייטשט די רמב ם, וואס טייטשט נבון לחש, די גמרא איז נישט מסביר וואס די זאכן מיינען, ער ברענגט פשוט די פסוק. אז דער רמב ם טייטשט נבון אין לחש מיינט, דער רמב ם זאגט, און די גמרא שפעטער זאגט אז שמייווען דברי תורה שניתני בלחש, וואס האט דאך גארנישט געזאגט. אבער דער רמב ם איז מסביר אז ס'מיינט אז ער פארשטייט רמזים, וויבאלד דאך די הלכה דאך אז מען לערנט דאך נאר ראשי פרקים, טאר דאך נישט ארויסרעדן אלעס. און ס'דא מענטשן וואס האבן עפעס א בלאקעדזש אין זייער קאפ, ער געט אויך דורך פארשידענע כשרונות וואס מענטשן האבן, ס'דא מענטשן וואס האבן אזא בלאקעדזש,

ס'איז דא וואס דינגען זיך און זאגן אז ספר תורה מיינט עפעס אנדערש, אבער דאס איז שוין א שאלה אין די קאנטענט, אבער די מהות הדבר איז נישט פשט, נישט נאר דעם, נישט אז נישטא קיין מחלוקת, נאר כ'האב פונקט געזען די רבי מאיר גבאי וואס איז די רמב ם'ס גרויסע מתנגד אין די נקודה, ברענגט דאס צו נוצן צו ברענגען א ראיה אז די רמב ם איז גערעכט, פארשטייסטו? ער נוצט די רמב ם'ס פשט אין עמ' אז ספר תורה צו פראוון אז דאס שטימט נישט אויף וואס די רמב ם זאגט, אז אויף דעם דארף מען נישט קיין רמזים.
יא, ס'איז די גמרא אין חגיגה. יא. אבער דארט רעדט מען פון פון מעלה מעלה מלכו ומעלה מטה. יא יא די רמב ם טייטשט אז דאס אלץ מיינט מער ווייניגער דאס, לפי דעס איז נאך א נקודה. אבער על כל פנים ער זאגט ער לייגט אראפ די די נקודה אז מ'דארף קענען פארשטיין רמזים, ס'איז אזוי ווי די אנדערע גמרא דארט אין חגיגה אויך רייט אז ס'איז געווען רבי חייא בן חנניה איז געגאנגען צו די קעניג און מ'האט נישט געקענט מ'האט געמאכט א רמז און די די מין האט זיך געשלאגן מיט עפעס א מין דארט און ער האט געמאכט עפעס מיט זיין פינגער מיט דאס און מ'האט יענעם געהארגעט און ענדליך זאגט אז איינער פארשטייט נישט. די קאוז וואס ר' מאזען וואס מען רעדט מאן דמך ווי במחוק מי מלקה און ער פארשטייט נישט אז עס באלאנגט נישט דא חייב מוסר איז עפעס אזא סארט אזא סארט מושג סאו דאס איז א וויכטיגע א וויכטיגע יסוד צו צו לערנען איך האב געליינט אויך אין א אנדערע בוק נעכטן וועגן עפעס א סופי רבי יעדע איינער האט די זעלבע מהלך נאר ער האט אויך די אנדערע זיין סוד איז עפעס אנדערש אבער ער זאגט דארט אז די מנהג דארך דרך אגב עד היום הזה איז די מנהג די אלע סופי צדיקים פירן זיך אזוי זיי ענטפערן קיינמאל נישט קיין שאלות. פרעגט דער רבי, נו, וואס דארף איך טון, עבודת השם? ער זאגט, ער פארציילט דאך א משל, ער זאגט עפעס א רענדאם זאך, איך האב אליינס געזען, איך בין געווען אמאל ביי איינעם, ממש לייק נאו שייכות, דאס תכלית, אזוי אדער אזוי, כ'ווייס ס'איז געווען צוויי גוים, און צוויי, וואטעווער, לייק נאו, און די לאגיק אונטער דעם איז, טעארעטיש, אז, אדער פארשטייסטו אליינס, אויף וואס פרעגסטו מיר, אדער, איך זאג נאר עפעס וואס. מארגן וועסטו פארשטיין, טראכט אריין ערגעץ ווי, עס דארף מען קענען פארשטיין די רמזים, מען דארף אלץ זאגן, עס וועסטו קיינמאל נישט אנקומען צו קיין סעלף אנדערסטענדינג, צו קיין השגה, צו קיין לעוועל פון פארשטיין, דאס איז א וויכטיגע תנאי, נבוא אין לחש. כ'האב געטראכט על פי על פי דרש קען זיין אז, עס איז דאך דא א אינטערסאנטע רשי וואס רשי אין סוטה מיין איך איז עס וואס זאגט אז חכמה יבנה עס מיינט סיקרעט מיינט דאס. ווייזן די וואלט די גמרא האט פארציילט אזא מעשה אז געווען עפעס א זקן אחד שלא אז להם חכמי יוונים צו געזאגט וויאזוי צו ברענגען די חזיר דארט און די קרבנות ס'איז משמע ס'איז זייער וואן פאני גמרא חכם יוונים ווייסט איך עדיין לכאורה וואס ס'איז יו קען ריעד די בוק ס'איז נאך דא אסאך ראשונים האלטן דאס און ס'דא טאקע אנדערע ראשונים וואס האלטן אזוי אזוי רש י מאכט שטערקערס דא צוויי נסחאות אפילו אין רש י איז דא צוויי נסחאות איך קען נישט שרייבן. יא, ס'איז דא מחלוקת כולי, נארמאל די אין אנדערע ווערטער די מתנגדים צו פיליזאפיע האבן אלע געזאגט חכמי אונן שטייט חכמי תורה נישט לערנען, אבער ווער ס'קוקט אריין אין די גמרא זעט אז חכמי אונן קען נישט מיינען פיליזאפיע, איז אין יענע גמרא זייער שווער צו אריינטייטשן, ווייל ס'שטייט בשם מעשה שהיה, פונקט איז געווען איין מאל, ממילא ס'איז א ס'האנדלט זיך מסתמא סיטואשען, פונקט ווייל ס'איז געווען האט מען געוואוסט געווען נישט צו לערנען דאס, אבער ס'קומט אויס לויט לויט וואס איך טראכט שטימט עס גראדע זייער גוט, ווייל ס'קומט אויס אז חכמי אונן איז בעצם צו כאפן אויפן ווינק.

דער רמב ם ברענגט עס דארט, איך כאפ נישט כף וואס ער וויל, אבער חכם חרשים שטייט נאכדעם, ס'איז נבון נחש וחכם חרשים, דער רמב ם זאגט חכם חרשים וועלן קענען שוין יא לערנען, נישט נאר, און די גמרא, ער ברענגט א גמרא, א מדרש זאגט חרוש חכם חרשים, וואס הייסט חכם חרשים? ענליך אזוי ווי דאס איז א טייטש פון סיים משהק, יא? כיוון שמדבר נעשה הכל חרשים, ווען ער רעדט איז יעדע איינער שטום, אדער ענליך אזוי איז איינע פון די טייטש פון סיים משהק, אז יעדע איינער מאכט צו די מויל ווען ער רעדט, נישט ער מאכט יענער צומאכן די מויל, פארשטייסט? אנדערע סארט רעדע. און וואס האסטו צו טון?

קודם נארמאל וואס איז אלס דא דאס דא נאך זאכן ווען מען מעג זיי מוטשענען זיך צו עס איז דא אזוי וואס איז עס בטל געווארן מען מעג יא אבער לויט דיר קען מען זאגן אז די די די ווייזן די די חלק איז יא געווען נכלל אין די איסור אבער אנדערע חלקים נישט די נישט ווייזן די ווייזן אפשר דאס האט מען יא גע'אסר'ט דאס האט מען נישט גע'אסר'ט קען זאגן ס'איז דא קען מחלק זיין מ'קען מיינען אז ס'מיינט אנדערש יא שוין. בקיצור, סאו מ'דארף אנקומען צו די מדריגה אז מ'זאל נישט דארפן גארנישט זאגן, מ'דארף נאר מרמז זיין און שוין. עניוועיס, דעטס ווער וויר אפ טו. יעצט, דאס איז געווען א רמז, וואס די משל איז זאג איך נישט. יעצט, אונז האלטן אזוי, אונז האלטן אזוי, איך האב געזאגט ווי אונז האלטן, אונז האבן געלערנט לעצטע מאל, און איך וויל אביסל אדורכגיין די פאזיטיוו טעארי פון רב סעדיגורא, דאס איז באמת וואס איך וויל טון. איך האב אריינגעקוקט אינעווייניג באט איך האב מיר געמאכט א סאמערי. זיי האבן געלערנט רב סעדי' גאון און ס'איז זייער וויכטיג ווייל מ'דארף אביסל ארויסהאבן די שיטה. איך האב געוואלט אפשר נעקסט וואך ווען מיר קוקן אביסל רמבן וואס ער זאגט וואס איך מיין שטימט מער ווייניגער אין די אין די וועג פון טראכטן. זיי האבן געלערנט באריכות לעצטע וואך אז. ס'איז דא, און אזוי ווי איך גיי זאגן יעצט, דא צוויי אדער דריי מעין וועגן וויאזוי מ'קען פארשטיין די נשמה, וואס דאס מאכט א חילוק צו וויאזוי מ'פארשטייט אלע אלע אלע מושגים פון רעליגיע וואס זענען תלוי אין די נשמה, רייט? מער ווייניגער די דריי וועגן וואס אונז האבן געלערנט, איז ס'דא די פשט, פשט א, פשט א פסוק, פשט, פשט מסתמא אויפן מאור חזל איז עפעס אזוי, אז די זאך הנקרא מענטש, ער בלייבט אין סאם וועג. און די עיקר און איין וויכטיגע זאך פון דעם קומט אויס ער דארף בלייבן, איך האב געזאגט אז דאס איז א חומרא אין הקהילה, יא ער דארף בלייבן מער ווייניגער אזוי ווי ער איז, מען קען נישט למשל השם מען אסר'ט מען נישט זיין, מען קען נישט זאגן זיין שורש נשמה מיט די אלע תורות ס'נאט גאנא ווארק, ס'דארף זיין אים, און מצד שני עס דארף נישט זיין קיין פענסי מעטאפיזיקס פאר דעם, מען דארף נישט האבן קיין מופשט, מען דארף נישט גלייבן אז ס'דא זאכן וואס זענען מופשט, ס'קען זיין א באדי, ס'קען זיין נישט א באדי, ס'דארף זיין, ס'קען זיין זייער א פשוט'ע זאך, קען זיין ס'דא סיבות פארוואס ס'קען נישט זיין פשוט אבער מצד מצד וואס אונז דארפן איז עס א פשוט'ע מעשה. און ס'קומט אויך אויס א אינטערעסאנטע זאך פון דעם וואס מ'האט שוין גערעדט אפאר מאל אז א מענטש איז א נשמה מיט א גוף, אדער עטליסט סאמטינג וואס קען אינקלודן די זאכן וואס אונז קענען בתור נשמה וגוף ביחד, ווייל אנדערש יו לוז וואן אוו דיס טו טינגס, אדער נעמסט אוועק די גוף און בלייבט אזוי ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, די אנטונינוס האט געפרעגט פאר רב, דאס איז די גמרא, די פסאדו גמ' ברענגט עס אויכעט, אז אנטונינוס האט געפרעגט פאר רב, נו ווער וועמען מען מיינט נישט נשמה? שוין מען טוט נישט שלעכטע גוף טוט ער גארנישט סאו איז דאס א תירוץ מען קען זיי שניים של שיח זעהן עפעס א אחרון און מוטשען זיך סאיז איינער איין קאלעכע האט אזא הלכה שניים של שיח ארבעט נישט אבער ביידע קיינער פון זיי קען עס נישט אליינס טוהן איז דאך יא חייב סאיז הייבט זיך שוין די קשיא שוין כפונים די בעיסיק איידיע איז אז א מענטש איז דאס די נשמה וגוף די איז פאר, דאס הייסט א מענטש. די צעטיילטע איז אויס מענטש, איז עפעס אנדערש. ממילא איז, אויב מ'וויל געבן אמת'דיגע שכר ועונש, דארף עס זיין א נשמה מיט א גוף. אין אנדערע ווערטער, עס דארף זיין תחיית המתים. אונז האבן געלערנט אז דאס, על פי פשט מיינט דאס תחיית המתים, און דער וואס זאגט דאס איז די רמא, די יד רמה. און אנהייב סנהדרין, פרק חלק סנהדרין איז מאריך זייער שטארק חולק צו זיין אויף די רמב ם, דאס איז ידוע אלס מחלוקת פון די רמב ם מיט זיינע חולקים, און איינע פון די עיקר זאכן, אפשר די עיקר זאך.

דער רמבן האט געשריבן בשער הגמיל, לכאורה צו זאגן זיין אפיניען וועגן דאס, הגם ער רעדט נישט דארט ממש, ער איז חולק זייער שטארק אויף דער רמבן דארט אויך, ענד די רמ א איז געווען זייער איינער פון די שטארקע מסתייגים פון דער רמבן, און אין זיין ספר אויף סנהדרין איז דא איגרות הרמ א וואס גייט ממש פון די מחלוקת, אבער אין לערנען אפילו אין זיין ספר יד הרמ א אויף סנהדרין זאגט ער זייער לאנגע אריכות אנהייב פון די פרק וואס ער איז מאריך אז דאס וואס שטייט עולם הבא איז נישט אויף די רמבן טייטשט עולם הבא. נשמות בלי גוף, אזוי האט ער עטליסט פארשטאנען, פשטות איז דאס די פשט פון די רמב ם טאקע, עולם הבא מיינט עולם הנשמות, המכונה אצלם עולם הנשמות, נאר עולם הבא מיינט תחיית המית, מען זאגט אמאל טרעפט מען חזל עולם הבא ס'מוז מיינען ביאת המשיח, קען אויך זיין, אבער על כל פנים איטס די נעקסט ווארלד, דיס נעקסט ווארלד, נישט א אנדערע סארט וועלט, די נעקסטע, נעקסטע סטעפ פון די וועלט כאילו, זייער זייער. און ער ברענגט טאקע אז רב סעדי' גאון האלט אזוי אזוי און מילא דער רמב ם איז אפגעפרעגט און ס'שטימט נישט, ועל כפנים דאס ווען איך ווען איך האב געזאגט אז דער רמב ם איז געווען דער וואס האט אויסגעטראכט אז ס'איז דא א נשמה מופשטת, בין איך נישט דער וואס זאגט עס, איך האב די אלע ראשונים וואס זענען חולק אויף דער רמב ם וואס זאגן עס פאר מיך, סאו איך דארף נישט. דארף נישט זיין דער אויבערחכם וואס זאגט אז דער רמב ם האט ענק איינגערעדט אז עולם הבא אין ביי אכילה ושתיה מיינט מיינט אז ס'איז א נשמה און ס'איז נישט קיין באדי, דער רמב ם ער ברענגט אליינס די גמרא דער רמ ע און ער פארענטפערט איר אז ס'מיינט נישט כפשוטו, אויך דער רב סעדי' גאון ברענגט עס שפעטער. סאו איך בין נישט דער וואס האט מחדש געווען די חידוש, און בפשט זענען זיי גערעכט, מען קען די גרעסטע ראיה וואס ער האט איז גלייך די גמרא זאגט, די משנה זאגט איינער וואס איז עומר עין דחיית המעשים בתורה אין לו חלק לעולם הבא, שייך איז די צוויי זאכן, די גמרא זאגט אפילו ס'איז מידה כנגד מידה, היכא פון דחיית המעשים לפיכך איז לידי חלק בדחיית המעשים, לויט די רמב ם איז עס סתם צוזאמגעשטעלט א הוידעם מיט קיש, דחיית המעשים מיט עולם הבא זענען צוויי אנדערע זאכן, וויאזוי שטימט עס? די רמב ם דארף. די רמב ם האט עפעס א תירוץ אויף די קשיא, באט כ'ווייס נישט ווי ס'טאקע גלייבט אליינס אין די תירוץ, נאר אויף א פנים זיי פשטות, דאס איז די פשוטע פשט, פשוטע פשט פון די, אפילו פון חזל, אין תורה איז צרחין צו שטייט בכלל א נפש מיט תחיית המית און אפשר אין שפעטערדיגע אין דניאל, אבער אבער על כל פנים אין חזל ווי זיי פארשטייען די תורה איז זיכער אז דאס איז די דאס איז די פשוטע פשט, נאכדעם האט מען עס געלערנט אז ס'איז דא נאך צוויי אדער דריי אנדערע אנדערע וועגן, יעצט דאס. דאס קען עס רופן די גשמיות'דיגע טעאריע פון די מענטש, לאו דווקא גשמיות, ס'ווערט ווערי אימפארטענט ביז דאס סיעס די פערסאן עז א יוניט, מ'קען נישט עכט צעטיילן דעם מענטשן, מ'קען אים צעטיילן אזוי מ'קען צעטיילן זיין האנט און זיין פיס, אקעי די נשמה איז אזוי, מ'קען עס צונעמען, צוריק צוזאמלייגן ביי תחיית המתים וואטעווער, באט ס'איז נישט, ס'איז נאט ביי דעפינישן ווערי דיפרענט קיינדס אוו טינגס, אזוי ווי וואס אונז זענען זייער צוגעוואוינט וועגן די נשמה. יעצט איז דא א צווייטע שיטה וואס הרב סעדיגורן רופט דאס די שיטה פון אז די נשמה איז א מקרה, אונז האבן שוין גערעדט אז דאס איז. אפשאדונג און א מיסטעיק, ווייל דאס איז ווייל ער איז זייער קאנוויסד אין א סערטען מעטאפיזיקס, וואס ביי זיי איז נאר דאס, זאגט ער אליינס גראדע, איך האב געזען שפעטער איז ער אליינס מודה אז ס'איז דא וואס זאגן אז די נפש איז א מקרה, און עמקות זיי זאגן זיי אז ס'איז סורווייוו דעט. ער האט נישט אליינס פארשטאנען, ער זאגט נישט, ער גייט נישט אריין באריכות, אבער זעסט אז ער האט אויך געוואוסט אז א חלק פון די שיטות ער לייגט אריין די קאטעגאריע זענען נישט עכט וואס ער קוקט אן אין די קאטעגאריע, אבער על כל פנים אז די נשמה איז סאם וואס מ'וואלט היינט גערופן. פראפערטי דועליזם אדער עפעס אזוי אין די היינטיגע דיבעיטס, עפעס א פאקט וועגן די גוף, די מ'קען זאגן די ארגאניזעישאן פון די גוף, מ'קען זאגן די צורה פון די גוף וואס די רמב ם און אריסטו האבן געזאגט מער ווייניגער, מ'קען זאגן פארשידענע זאכן, עפעס א א פאקט וועגן די גוף וואס מ'קען אפשר, יעצט קען מען מחלוק זיין צו מ'קען עס צעטיילן, צו קען עס קען סורווייוון ווען א מענטש איז געשטארבן אדער נישט אבער איטס סאם סאמטינג מאר קאנ דאס איז זייער וויכטיג ווייל ס'איז א דריטע אפשען, היינט זענען זייער צוגעוואוינט אז ס'נאר דא צוויי אפשענס דועליזם און מעטעריעליזם, אדער איז נאר דא א גוף, און אדער איז דיין נשמה איז עפעס א אנדערע סעפערעט זאך אזוי ווי דעקארט האט געהאלטן אדער פלעיטא אפשר א גאנץ אנדערע סארט מהות און די טרוט איז עט איז א ווערי רוב עטליסט זייט אריסטו איז געקומען אויף די וועלט רוב מענטשן וואס האבן אים געליינט זענען עטליסט קאנווינסט געווארן אז ס'איז דא א דריטע וועג פונקטליך צו צו ס'פיט אריין אין איינע פון די היינטיגע וועגן איז א גרויסע מחלוקת פון די היינטיגע פיליזאפן אבער ס'איז דא א דריטע וועג וואס סאם טריי צו זיך ארויסדרייען פון די גרויס פראבלעם וואס ביידע פון די וועגן האבן.

קען מען עס דארפן א סענטער צו זיך מסביר די נקודות. יעצט אויב ס'יעצט אז עד כאן עד כאן די נקודה וואס אונז האבן. יעצט און דזשאסט טו בי אימפארטענט איך האב עס מסביר געווען אין ענגליש מער נעכטן און רב סעדיגון אויב ס לאמיר לאמיר גיין מיט די ערשטע וועג וואס איז די פשוט'סטע וועג מ'דארף נישט קיין פענסי מעטעפיזיקס פאר דעם ס'איז אז דא א זאך וואס הייסט נשמה און ס'קען ארויסגיין ס'קען צוריק גיין ס'קען זיך צוזאם שטעלן צוריק מיט די גוף וואטעווער ס'איז אבוויעסלי סעפערעבל אין סאם וועי ווייל ווען מענטש שטארבט וויסטעך אז ער שטארבט אבער ס'קען צוריק קומען און אזוי ווייטער. יעצט הייבט מען אן זיך חוקר זיין וואס דאס איז, וואט קיינד אוו א טינג איט איז, יעצט אין רב סעדיגור'ן ווער ס'האט געליינט זיינע שיטות און געברענגט, איך גלייך די אנהייב און די צווייטע שטיקל דא, כ'האב געמאכט כ'האב געמאכט די ליסט, ס'איז אביסל נישט אזוי קלאר די ליסט, אבער אין די פירסט פעידזש יו סי סעווען שיטות, פאר שיטות דען סעווען שיטות, און וואן טו טרי, איים מאוסטלי אינטערעסטעד רייט נאו און טו טרי פאר. פייוו ענד סיקס, וויטש אר אלל דיפרענט באדעלי טינגס, און ער ברענגט א ליסט פון שיטות, זעקס, פינף שיטות לויט מיין חשבון דא, וואס זאגט וואס פאר א סארט זאך איז עס, צד השווה שבענין כל השיטות הוא עלי' אז עס איז א גופניות'דיגע זאך, איטס בעיסיקלי א, טעקניקלי א דאקטער וואלט זיך געקענט טרעפן כאילו, און שאלה איז דא איינער וואס האט געזאגט אז עס איז א לופט, פארוואס איז טראכט אז עס איז א לופט, ס'איז דא ריזענס צו טראכטן די אלע זאכן, ער גייט נישט אריין באריכות, ער. כ'האב זייער שנעל ווישט אפ די אלע שיטות, באט איטש וואן אוו דעם האט סאם סאמאן סיריעס טו סעט איט, און עס איז דא אפילו א פסוק פאר יעדע איינע פון זיי, ער ברענגט נאר א פסוק אויף איינע פון זיי אז ס'איז בלוט, און וועלכע פסוק, דמי הנפש, און מוז דוחה זיין אז ס'מיינט נישט אז ער האלט נישט אז ס'איז אמת, דאס האט די קראים געהאט, די קראים וואס ער ברענגט האט אזוי געהאלטן טאקע, ער גייט מיט פשוט פשט פון די פסוק, און ער זאגט אז ס'קען נישט זיין, נאר ס'מיינט, ס'איז א וויכטיגע יסוד וואס ער גייט נוצן שפעטער אויכעט, ס'מיינט אז די נפש איז אין די דם. ממילא מען רופט עס א שם, אזוי ווי מען זאגט אמאל לב, מיין הארץ פילט, מיין הארץ פילט, נפש איז אין הארץ פילט, פארוואס זאגט מען די הארץ, עס איז דארט, עפעס אזא על שמו, דזשאסט א לענגווידזש קוועשאן, איז נאט ריעלי א פיזיקס אדער דאקטעריי קוועשאן.
די הארץ פילט. יא אבער די חכמה, אויב מען זאגט, אויב מען סאמטיימס זאגט מען, סאמטיימס זאגט מען, זאגט מען אין די חכמה איז מען טראכט אין די הארץ, עס קען טאקע זיין אז מענטשן האבן געטראכט כפשוטו, ער טראכט אויך אביסל אזוי כפשוטו, אבער. יא באט נישט אלעמאל מיינט מען כפשוטו, לענגווידזש קען מען נישט, מען קען נישט, ער איז גערעכט אז נישט אלעמאל ריכטיג, ער שפעטער ברענגט א בעסערע דיוקים וועגן די נקודה, מען קען נישט אלעמאל מדייק זיין אזוי, ווייל ס'איז א וועג וואס מען רעדט, און אזוי ווייטער, ער זאגט למשל ס'שטייט א פסוק אין משלי, גראדע איז דא א פשט אין די פסוק, אבער ס'שטייט בביתו לא ישכון רגליו, סאמטינג לייק דעט, אירע פיס בלייבן נישט אינדערהיים, מ'רעדט פון א אישה זונה, איז איר פיס, און איר קאפ נישט, איר קאפ אויך, אקעי דארט איז דא א טעם פארוואס מ'זאגט די פיס. אבער דא נאך פסוקים, ער ברענגט א אנדערע פסוק, וואטעווער, מען זאגט א געוויסע א זאך, עס מיינט נישט דווקא, לאו דווקא, עס איז נישט קיין ראיה, און ער ברענגט אפילו עס שטייט אין פערדשע פסוק נפש הבשר בה דם היא, זעט מען אז דא א נפש און עס איז אין די בלוט, און יענע פסוק אליינס איז א סתירה, קען נישט זיין אז הנפש היא הדם, איין פ מ ממש איין צוויי פסוקים איינער אין צווייטע, איינער שטייט נפש היא א דם היא א נפש, צווייטע פסוק שטייט נפש הבשר בה דם, אלא מאי, דא איז דווקא און דא איז לאו דווקא, עס מיינט אז עס איז ווייל עס איז בה דם קען מען זאגן אז עס איז דם, שוין, עס איז א דוחק אויף דעם פסוק אבער. פאר די מאוסט פארט, אלל דיס טעאריס טריי טו פיינד סאם קיינד אוו פיס, א שטיקל לופט, אזוי ווי דער רמא זאגט, מאפטי לאנסעס, די לופט בלייבט אין די באדי, דעטס א נס, רייט? קאוז איט שוד האוו דזשאסט דיפלעיטעד איטס באלונס, האלט זיך אריין אינפלעיטן און דיפלעיטן, און עטס מעדזשיק, מאפטי לאנסעס, דאס וואס זאגט לעצטע וואך נישט אזוי ווי די חסידישע ספרים זאגן אז דער רמא זאגט אז די נשמה די גשמיות מיט די רחניות. שוין, ס'איז א זייער אינטערעסאנטע זאך, אזוי ברענגט א מדרש, די מדרש וואס ער ברענגט זאגט דאס. ס'איז א נויט, א באלון, איז פול מיט לופט, און ס'גייט קיינמאל נישט ארויס די לופט, עס איז אפן, מילא ס'איז א פארמאכטע באלון, מילא אבער ס'איז אויף און איבער דא און אונז האלט מיין סאמטינג ווערי אינטערעסטינג רייט? דאס איז א פעלער די אייבערשטער האט געמאכט. מוז מען געהאלטן אז די לופט גייט צו די הארץ.
יא ער גייט זאגן ער גייט זאגן איף יו לוק איף יו לוק אווער היער יא הי עקשעלי סעיז סאמטינג אבאוט דיס דא עס איז דא צוויי פשוט צוויי שיטות פון לופט ביי די וועי ערשט שטייט ער נאמבער טו איז לופט ריח און ער זאגט קען נישט זיין ווייל זעהסט דאך אז ס'איז נישט ס'דאזענט העוו די תכונות אויף ריח סאו געדארפט זיין ווארעם איך כאפ נישט וואס זיין קשיא איז א צווייטער זאגט אז ס'איז פייער דאס איז. אסאך גרויסע פיל ריעד ארטיקל אסאך גרויסע חכמים האבן געזאגט אז ס'איז פיין און מסביר פארוואס, אנדערע האבן געזאגט אז ס'איז וואטס די נעקסט שיטה? אז ס'איז דא צוויי, ס'איז דא א חלק אין די הארץ א חלק אין די גוף, ער איז נישט העפי מיט צוויי נפשות בכלל, און די פיפטע שיטה איז אז ס'איז דא צוויי לופטס, איינס אינעווייניג און איינס אינדרויסן, פאר דעם דארף מען אריין אטעמען און ארויס אטעמען, ער זאגט עה! וועגן דעם דארף מען אטעמען אז ס'זאל קומען לופט אין די מענטש, הייבט זיך נישט אן, מ'דארף אטעמען פשוט ווייל די מענטש איז זייער הייס. ניין נישט ער טאר פארברענט ווערן. רילי? יא. אבער ס'איז אויך איינע פון די גרויסע זאכן וואס מ'האט אמאל געהאלטן אז ס'איז דא א היץ. רייט, דעט וואס דעט וואס דעט וואס דעטס האו עס טו דו וויט די שיטה אוו אייש רילי, ווייל אונז האמיר פארשטאנען אז חום חום טבעי האבן עס גערופן, אלעמאל געהאלטן, עטס טרו א מענטש לעבט די שאלה צו ס'איז דאס איז די בעיסיס אבער זיי האבן געהאלטן אז עפעס א. טובות'דיגע פייער וואס ס'ברענט, א פייער, א ווארעמקייט, עפעס א, עפעס א היץ, און אויב א מענטש ווערט פארברענט, זעסטעך אז אסאך מאל ווען א מענטש ווערט קראנק ווערט ער גייט ארויף די היץ, דער'ס סאם קיינד אוו ריזענעביליטי טו אלל דיס טינגס, און זיי האבן געטראכט, שטייט וויידער אין זוהר, אין תקוני זוהר עטליסט שטייט די טעאריע אסאך מאל, אז די, אז די, די סיבה פארוואס א מענטש אטעמט, ר' נחמן ברסלב איז זייער הארט און מאכט א משל פון דעם אבער אז די סיבה פארוואס א מענטש אטעמט איז כדי ס'האט א פען אויף זיין הארץ. א פען פשוט. און זוהר האט דאס געהאלטן?
יא, און תיקוני זוהר האט דאס. ממילא קען דער ממילא קאנט פארייד און אש ווי א ליב אב ווען ליב אויגעט כל גוף איז א לשון פון תיקונים אדער א מ מ וואס ר' נחמן האט ליב. תיקוני זוהר.
כ'ווייס נישט כ'האב נישט געקענט. נאך די זוהר. וואו איפה ואיפה איז געווען די זוהר? אביסל שפעטער. מער פון דעם ווייס איך נישט. ווייסט ווער עס איז? ניין. איך ווייס נישט. דו אפשר וועסט זאגן אז דו ווייסט. איך ווייס נישט. על כל פנים, ער ברענגט די טעאריע. און וועגן אויב אזוי איז דאך לכאורה איז דאס נישט די נפש, דאס איז פשוט א פען וואס זאל נישט, דאס איז געווען וואס מ'האט געדאקטעט, די וואס ער האט גערעדט פון, מ'האט געטראכט נישט, דער'ס נאטינג, נאו ריזען טו לערן, ווייל דו גלייבסט דאך אויף וואס די דאקטער זאגט, דו גלייבסט וואס זיין דאקטער האט אים געזאגט, יענער דאקטער איז געווען ראנג. בסדר, שוין. על כל פנים, שוין, סאו דעס איז די שיטות און הצד השני פון אים, דער אויל לייק ווערי, האט די פראבלעם, וואס איז, האב איך שוין געזאגט לעצטע וואך, איך מיין, האט קליינע קשיות אויף די אלע שיטות, ס'איז דא א מער סיריעס קשיות וואס ער האט אויף די אלע שיטות, אז הצד השני פון אים אז עס איז עפעס צו סימפל, הגם ער אין די סוף זיין נפש איז אויך גאנץ סימפל, ס'איז גאנץ, לדעתי על כל פנים, און עס איז א גופניות'דיגע זאך, אבער עס איז עפעס א שטיקל בלוט, און ווי גייט עס, און אויב עס וועט נישט בלייבן קיין בלוט, ער האט נישט אויפגעכאפט איך זיין מיינסט, עס ווערט עפעס מאדנע די מהלך. מילא, וואס ער דארף טון, איך האב דיר שוין מסביר געווען פיר מאל, וואס ער דארף האבן איז א זאך, א דבר נברא, סאו פטר'ן דער איז נאר דבר נברא, דעטס ריעלי נאט גשמיות'דיג, עטליסט ביסיידס פון מלאכים, ווי האסט געזאגט, שכינה האלט עס זיכער איז גשמיות, סאו ס'איז דא מלאכים אויכעט, באט ס'איז זייער, מ'קען עס רופן זייער הייליג, כאניש הייליג, זייער דערהויבן, יא, כ'האב שוין געזאגט וואס מיין יונגל האט געזאגט, אז זיין רבי האט ליב צו רעדן וועגן העכערע זאכן. ס'איז א זעכערע זאך, ווען ער, פארשטייסט ווען די רבי פארציילט א חסידישע מעשה, ס'פארציילט, פארשטייט נישט, און קינדער פרעגן קינדערישע קשיות, זאגט ער, א זעכערע זאך. סאו, א אינגל האט געזאגט איין טאג אז ער האט געטראפן א העכערע זאך. קוק ארויף די לבנה, ס'איז א העכערע זאך. הויך. יא, סאו העכערקייט איז א ווערי פאזי ווארד. און דער פסאדער גאון האלט ליטערלי אז די לבנה איז א העכערע זאך. נישט אז ס'איז העכער, ווייל ס'איז פשוט העכער. און עס האט אויך אפילו מעלות, אז ער לעבט לענגער פון א מענטש, זעסט דאך אז עס טוט עפעס, ער פארט, איינע פון די זאכן וואס זענען קדמונים זענען געווען מורא'דיגע נספור פון די לבנה און פון די מערכת השמים אז עס איז מורא'דיג קאנסיסטענט, יא, עס מאכט נישט קיין טעותים, אזוי ווי שטייט, חוקת מנוצלים שישנו את תפקידם, יא, די מענטשן זענען מורא'דיג, נישט נאר מענטשן, אפילו אלעס, מער ווייניגער אלעס אויף דער וועלט איז מורא'דיג פאזי, א בוים אמאל וואקסט עס, אמאל יא, אמאל וואקסט עס נישט, אמאל איז דא א פארעסט פייער, ס'ברענט זיך די גאנצע וואלד, עס איז וואס זיי רופן הווה ונפסד, רייט, עס קאמס טו בי ענד איט גאוס עוועי, סאמטינג ווערי אנסטעיבל עבאוט. דיס ווארלד. דזשאסט איף יו טריי, איווען איף יו טריי טו בי א סייענטיסט, טריי דיך יא, סייענטיסט האבן יא שפעטער אויך געהאט אבער קען יא אויך טרעפן קלדים וואס זענען ממש חק בלי עבר אפילו אין די וועלט, אבער דעמאלטס האבן זיי געווען זייער קלאר, אריסטו האט זייער קלאר געהאלטן, און די פעקט איז לייק דיס, מאוסט טינגס אין דיס ווארלד אר ווערי אנסטעיבל, איף יו לוקינג פאר סטעביליטי, דארפסטו אזא משוגעת אזוי ווי די פילאזאפן, דיס ווארלד איז נאט א פלעיס טו פיינד איט, קאוז עווריטינג דייס, בעיסיקלי עווריטינג. נאט אנלי דייס, איט טשעינדזשד, און אפילו אז מ'טרעפט שוין יא א חק, אזווי א נעיטשער. נישט עס איז לאו דווקא אמאל ווערט ער קראנק אמאל איז נישט אמאל איז א מענטש זאגן אז א מענטש האט איין קאפ אמאל איז דא א מענטש מיט צוויי קעפ מאכט זיך סיי מ'איז טווין וואטעווער ס'מאכט זיך אפילו די בעיס מאסט בעיסיק טינגס דעט יו טינק לייק ס'איז נעיטשער ס'איז נישט אריסטו זאגט נעיטשער שפעטער איינער האט געזאגט אז נישט לויט אריסטו נעיטשער דאזענט העוו לאוס איט העז מנהגים על פי רוב פירט עס זיך אזוי אמאל ולפעמים ולהפך דאס איז ראדזשער בעיקאן'ס דינגער באט און איטס טרו דעטס דעט און דער סאמטינג ווערי אנסטעיבל מה שאין כן די הימל. למשל, איך זאג סתם א משל פון איין זאך, ס'איז מורא'דיג קאנסיסטענט. שוין טויזנטער יארן וואס יעדע חודש קומט די לבנה פונקטליך די זעלבע צייט, אפשר ווייסט מיינס וואס פאר סעקונדע האט זיך געטוישט, אבער ממש מורא'דיג קאנסיסטענט, און נישט נאר די לבנה, אלע פלאנעטס, אלע שטערן, ס'פארט, מ'דארף אויספיגערן די סדר, סאו די סדר טעיקס ווערי לאנג טו פיגער אוט, באט פאר די מאוסט פארט.
אבער עס טוישט זיך נישט?
איווען מאר.
יא אקעי, ווייל כפונס עס איז נאכאלץ דא עפעס א. עט ליסט דעט דעי האד א מאטש סמאלער ווארלד, אונז האבן אסאך מער זאכן, ס'איז דא סטארס וואס אויך ווערן געבוירן און שטארבן, דאס איז זיי נישט איינגעפאלן, אבער על כל פנים איז דער סאמטינג ווערי ווערי מעדזשעסטיק אין די פאקט דעט די די באדיס אין די העווענס אר דער אלוועיס דעיר, זיי אנטלויפן נישט זיי האבן נישט קיין עף, די לבנה פארקילט זיך קיינמאל נישט און קומט נישט ארויס היינט אזוי ווי די רבי ווייסט עפעס א גרויסע חילוק, נאו ליטערלי, און און אריסטאטעל סעיס דיס איז וואי פיפעל קאל דעם גאדס. זיי האבן זיך אלע געמוטשעט וואס איז פשט אז מען דינט פאר זיי, קוק ער איז א גאט ער האט עפעס מער וואס אלע מער, ער לעבט אויף אייביג, וואן אוו די מאוסט בעיסיק טינגס, יומענס אר מארטעל דיעס אר נאט מארטעל, אפשר צו זאגן די אייבערשטער האט באשאפן איז עס אויך נישט עכט א גאט, אבער דאס איז שוין א חידוש, אבער דער איז סאמטינג ווערי אינטערעסטינג אבאוט איט, סאו וועגן דעם האט מענטשען געזאגט, מיר זענען געמאכט פון עפעס בעסער ווי אונז זענען געמאכט. אונז זענען געמאכט פון פלייש, פלייש האט א טבע אז ס'צעברעקלט זיך אט סאם פוינט, ס'בלייבט נישט אויף זיבעציג יאר קען זיך עס האלטן די פלייש מיט די בלוט מיט אלעס צוזאמען, און די מאשין ס'פארט א קאר ווי סאך קען עס פארן צוויי הונדערט טויזנט מייל ס'צעפאלט, אנד עווריטינג אין נעטשרעל איז לייק דעס, באט די סאן דאזענט סוט מי לייק דעט, אזוי ווי דו זאגסט אונז ווייסן אז נאך הונדערט פֿופֿציק מיליאן יאר וועט עס אויך צעברעקלן, אקעי, האסט מגלה געווען אז ס'איז נישט קיין גאט, אזוי אברהם אבינו, באט.

וואס דער רב ער רעדט נישט גראדע דאס, דאס איז וואס איך קעיר וועגן, הרב סעדיגורא ווען ער זאגט ניצט די זאכן, דאס האבן זיי אויך געלערנט, מען דארף, איך ווייס נישט אזוי גוט עס צו זאגן, אויב זיי האבן עס פארשטאנען, אבער דער סאמטינג ס'האט אסאך לייט, יעצט למשל פאר זיי האבן פארשטאנען און א לייט, דאס דיפענד איז וואס א ווערי ענשענט עפט איף יו רימעמבער, יו העוו טו רימעמבער ענשענט טעאריס אוו לייט און אוו סייט וויאזוי ס'ארבעט כדי צו עכט ארויסהאבן אבער איך טריי דיך נאר צו געבן די אינטואישן דערפון. לאמיר קודם, די פשוט'ע זאך איז אז אונז זעען נאר, אלעס וואס אונז זעען העלפט אונז דאס אונז זעען, איטס עמעיזינג, די סאן ליטערלי גיווס לייף טו עווריטינג, בסידס וואס עס גיבט לעבן צו די ביימער און אלעס, און נישט נאר דעם, די זון, זיי האבן זיך געטראכט אז די גלגלים, רייט? סאו גלגלים מיינט דאך, איז די איידיע פון די גלגלים וואר בעיסד אן א ווערי סימפל אינטואישן, און אנטיל נוטאן עוועריוואן בעליווס אין איט, קאז איט טאטעלי מעיקס סענס, אז די זון פארט דאך ארום, לבנה פארט ארום, ס'דא שטערנס פארן ארום, אפשר אלע שטערנס פארן ארום אביסל, און אנדערע ס'דא קויפעלעכעס פארן שנעלער און אזוי ווייטער, נאו וועי, ווער, עפעס מוז זיי שטופן, רייט? און אויף די וועלט גארנישט פארט נישט אליינס, איטס אלוועיס סאמטינג פושינג איט, אף קאורס ווען יו דראפ סאמטינג דען איט דאז, סאו, קשיא. באט ביסיידס פאר דעט, טינגס דאנט מאוו ביי דעמסעלפס, טינגס מאוו ביי סאמטינג מאווינג דעם. נאו נאו ווי דידנט סי, חוץ פון אין די מיט'ס יו העוו לייק די, יו נאו, די גיי וויט היז קערידזש שלעפינג די סאן אקראס די, אקראס די סקיי, באט עוועריוואן אנדערסטוד דעט דעטס נאנסענס. סאו ווער ריקט די זון? ווער איך די לבנה און אזוי ווייטער. סאו די חכמים חכמי חלם, סארי די חכמי הואעווער איט וואס, זעט אויס אין די גמרא האבן זיי אויך געגלייבט אין דעם, די גמרא רעדט פון גלגל און אזוי ווייטער, אפילו אפשר אפילו פסוקים וואס זאגן גלגל, אפשר מיינט עס דאס, איך ווייס נישט. עס ברענגט א מדרש אז ס'איז דא צוועלף, צוועלף מלאכים וואס שלעפן די זון. אקעי, דעטס דעטס א מיט, צו די אפילו תוס' ווייס איך נישט צו זיי האבן געמיינט אז ס'איז ממש קאפ די מזלות, על כל פנים. מלאך מארס אר סאמטינג, אין עני קעיס, דאזענט טשעינדזש מאטש, עס איז א מלאך, עס איז א גל געבויט אין דעם, על כל פנים, זיי האבן געטראכט א פשוטע זאך, אז ס'מוז, ס'מוז זיין סאמטינג האלדינג איט, נאו דער איז א ווערי ביג אינטערעסטינג קוועשאן, נאו דעט ווי העוו דיס איידיע דער איז א ביג קוועשאן, האו קאם ווי דאנט סי איט? קיינער האט קיינמאל נישט געזען די גלגל, דער יש לו אומר. אז די גלגל האט א מורא'דיגע אינטערעסאנטע תכונה אז ס'איז טרענספערענט. מ'זעט עס דורך. ס'איז דורכזיכטיג. נישט נאר ס'איז דורכזיכטיג, נאר ס'מאכט אונז, ס'לאזט אונז אלעס אנדערש זעהן בעיסיקלי. ווייל לכבוד דעם זעט מען די זון, זעט מען די לבנה, זעט מען די שטערנס, אזוי ווייטער. סאו אין א סערטען סענס, ביי די וועי דיס איז די ווארט זוהר, דזשאסט קאוז איי לייק דואינג דעס, די ווארט זוהר וואס אינטערפרעטעד ביי די ראשונים טו מין דעס, דעס לעוועל אוו לייט. סאו נישט לייט, נישט די זאך וואס מאכט מ'זאל קענען באורכן אור אור. פארדעם די ספר הזוהר הייסט אזוי. עס קוקן דער ר' שמואל טיבא'נס. דיקשענערי האט א ערך פאר זויער, ער זאגט ס'מיינט נישט לייט, ס'מיינט די ליכטקייט פון די גלגל. גל, ס'איז נישט ליכטיג, עס קוקן ביינאכט מיינט נישט אז ס'איז ליכטיג, אבער ס'איז קלאר, ס'איז ס'איז דורכזיכטיג, ס'הייסט ס'איז מקבל אור, ס'האט עפעס א טיפערע זאך פון ליכטיגקייט כאילו, וואס ס'מאכט אז די ליכטיגקייט זאל ארבעטן. און דעטס וואי די זויער איז קאלד זויער. אקעי, אקארדינג טו מי, איי דאנט קנאו. איי דזשאסט, איי מעיד אפ דיס פשט סאו יו דאנט האוו טו בעליוו איט. על כל פנים. סאו יעצט סאו דיס איז אנאדער עמעיזינג טינג אבאוט אבאוט דיס ליטערלי סאו נאו ווי סעיד דעט די סאול איז א לייט איטס ליטערל וויבאלד איך קום צו די סאול אבער עס איז דאס איז ליכט ליטערל ס'איז לעכטיג און די לעכטיגקייט איז עפעס א האנט אין די זאכן דא זענען נישט אזא א טיש לאזט נישט אדורך קיין ליכטיגקייט און אזוי ווייטער רוב זאכן וואס קען לאזן נישט אדורך ליכטיגקייט די גאלגל אפשר די לופט אין די וועלט לופט איז אלסא וואס איז עסומד טו בי א גאדלי טינג די מאוסט פיזיקל ענשענט טעאריס טוט אט די עיר איז עמעזינג איט איז פאר דעם ווען זאגן אויס מלאך אויף רוחות און זאגן זאכן אזוי אזעלכע זאכן אז מלאכים זענען לופט רייט אפשר פייער קען טראכטן אבער פייער און לופט איז עפעס א מורא'דיגע אינטערסאנטע זאך ס'איז אלעס גייט אלעס לעבט אין דעם ס'איז און ס'איז עפעס ס'האט נישט קיין ממשות מ'קען עס נישט כאפן עס איז שווער צו כאפן אפשר קען מען עס אביסל כאפן וואס איז היפך באפעס נישט מסכים כ'מיין די טיערי אויף די סאול בינג לופט אבער כ'זאג נאר א משל. און אט א פנים, סאו דיס איז קאלד העכערקייט, סאו דאס גיי איך צוריק צו וואס איך זאג, און און ס'דא זאכן וואס זענען זענען פיזישע זאכן, ס'הייסט די וועלט, די פשוט'ע וועלט, די דעי טו דעי, נארמאלע אויגן קענען עס זעהן, אדער קענען עס פארשטייען, קענען עס כאפן, אזוי ווייטער, אבער ס'האט אין זיך העכערע זאכן און נידריגערע זאכן, אדער מער עמעיזינג זאכן וואס מ'דארף משבח זיין און דאנקען, אפשר אויב מ'וואלט געווען א געצנדינער געזאגט אז ס'איז א גאט אפילו. און ס'איז דא זאכן וואס זענען נישט, נישט, האבן נישט די מ א, זענען טונקל, זענען חולף, היינט איז עס דא און מאך כחצי יאר, אזוי שטייט אין די פסוק יא, היינט איז עס דא און מארגן איז עס אויס, און אזוי ווייטער. סאו יעצט, ס'דא אסאך מדרשים למשל, וואס רעדן וועגן ווי געוואלדיג די נשמה איז. למשל די רמב ן ווען ער, ווען ער האקט אביסל אויף די חכ, אויף די פליזאפן זאגט ער, נישט רמב ן, די כוזרי, זאגט ער, אה, ענק, ענק זענען אויסגעטראפן אז ס'דא מופלג'דיגע זאכן, ס'דא עפעס העכערע זאכן, ס'הייסט די תורה זאגט, די גמרא זאגט. אז די נשמה איז האט פינף זאכן וואס איז ענליך צו גאט, ס'איז רויט וויין און נרות, ס'איז פילט אן די גאנצע בית'ן און אזוי ווייטער. אונז האבן אפילו ער זאגט אז לגבי הקשבה אפילו אפילו די נשמה האלטן אונז איז מער וואס ענק האלטן וועגן גאט, פארשטייסט? אונז האבן אזעלכע קאנצעפטס באט ריעלי איטס א ליטל סאמטינג קאנפיוזינג העיר, ווייל די אלע די גמרא זאגט נישט אז די נשמה איז א מופשט'דיגע זאך. ס'זאגט ליטעראל די נשמה, ס'קען ס'איז רויט וויין און נרות, ס'איז ממלא כל הגוף, ס'איז מחיה את הגוף, ס'האט אסאך מעלות, אבער ס'שטייט נישט אז ס'איז עפעס אנדערש ווי די גוף, ס'איז א סארט זאך. מ'קען זאגן א סארט, היינט האסטו, קענסטו האבן אסאך ווערטער פאר דעם, סיי ענערדזשי, א ווייברעישאן, א פארטיקל, א וואטעווער יו וואנט קאל איט, טודעי ווי האוו א לאט אוו ווארדס, און אמאל געהאט אנדערע ווערטער, א עטאם, דאס. עס איז עפעס א זאך, עס איז עס איז עמעיזינג, עס איז עס איז זייער נעלה, עס איז זייער גדול, עס איז זייער הויעך, עס איז זייער מופלא, עס איז אסאך, איטס איטס לייק עמעיזינג באט איט דאזענט מעיק איט א דיפרענט קעטעגארי אוו ביאינג, זייער וויכטיג, ממילא דאס איז אויך א זאך וואס קאנפיוזט זייער אסאך מענטשן, אויך וועגן גאט ביי די וועי. אלע מדרשים, יעדער איינער איז מסכים אז גאט איז די בעסט טינג עווער, דאס איז נישט קיין מחלוקת, און ער איז העכער, רייט, און אלע מיני משלים, ער איז העכער און טיפער אדער האועווער יו וואנט טו קאל איט, און אזוי ווייטער, און נשמה זעלבע זאך, עטליסט מדרשים, רוב זייער אסאך מדרשי חזל, מ'רעדט לעצטע וואך צו חזל ממש האלטן אז א מענטש איז דער תכלית הבריאה, אבער זייער אסאך מדרשי חזל רעדן וועגן די מעלה פון נשמות, נישט צדיקים עטליסט, אפשר רשעים נישט, אבער א נשמה איז איינע פון די גרעסטע זאכן וואס זענען דא. אין סאם עט ליסט אין סאם עספעקט באט דיס דאזענט מעיק ענד ווען וויר ווען יו העוו יור רמבם אייז אן און יו העוו יור פילאסעפי אייז אן דיס מעיקס יו טינק דעט אה זיי האבן געכאפט אז נשמה איז עפעס נישט קיין גוף עפעס נישט קיין סארט זאך וואס הייבט זיך נישט אן ווייל ס'קען זיין ס'איז די די זאך פון מרומם זיין אדער משבח זיין איז נישט די זעלבע זאך פון מגדיר זיין וועלכע סארט זאך ס'איז טא דיפרענט סוגיות בכלל ס'קען זיין אויב אויב מ'איז א פיזיקעליסט אויב איינער גלייבט אז רוב אלע זאכן. זענען גשמיות'דיגע זאכן, דו קענסט דא גרעסערע גשמיות'דיגע און קלענערע זאכן, און זענען אסאך לעוועלס פון עכטע מעלות, נישט סתם. אבער עס מיינט נישט אז עס איז עפעס א ביסוד, עפעס א אנדערע סארט זאך, למשל, למשל, למשל, און איי גיוו אלוועיס דיס משל, וואס דער רמבן זאגט, למשל, עס קען זיין אין א פלאץ, רייט? דעטס די ביג, ביג עקזעמפל, רייט? וויטש דיס איז וואן אוו די אישוס דעט דער מופשט'דיגער נשמה ברענגט אונז אריין, אז דער רמבן זאגט ס'קען נישט גיין אין גיהנום. דער רמבם'ס נשמה קען נישט גיין אין גיהנום נישט נאר ווייל ס'איז יא דא א גיהנום, ס'איז יא א משל, ס'איז נישט קיין משל, ווייל ס'פיט נישט אין פלאץ. אזוי ווי א עבסטראקט זאך, א שכל האט נישט קיין פלאץ, איז דזשאסט א ראנג קעטעגארי, דאזענט עקזיסט אין ספעיס, דעטס בעסיקלי די דעפענישן אויף א באדי דעט האס פלעיס, אדער איינע פון די דעפענישנס. איז וואס זאגסטו אז די נשמה גייט אין גיהנום, ס'קומט, ס'גייט נישט און ס'קומט נישט, ס'איז קוים שווער, ס'איז אפילו שווער צו מאסטערן וויאזוי ס'גייט אין א גוף, וואס איז די שייכות? דו רעדסט לויט די רמב ם. רייט, איים דזשאסט גיווינג יו אן עקזעמפל. דאזענט מעיק סענס.
רייט, רייט, אלדאו הי סעיז איט, סאו, מוטשע זיך. אבער.

סאו מעני יערס עגאו האט מיך איינער דאס מסביר געווען עפעס אין אביסל א אנדערע מהלך אין א פארקערטע וועג ער זאגט ווען יו טינק אויף דיס ענשענט וואטעווער איווען פעיגענס אר וואטעווער ווענעווער יו טינק אויף עני סארט אוו מיסטיקעל טינג דעט איז בראט דעט עניבאדי זאגט אז ס'איז עפעס א גופניות'דיגע זאך אדער עפעס סאמטינג פיזיקעל און אונז קוקן אן אז כאילו דעט גיי איז סטופידער דען אס ביקאוז דעט פערסאן איז סעינג סאמטינג דעט איז אונז איך רעד דא וועגן לאפטי איידיעלס איך רעד דא וועגן איידיעס אין די קאפ און דו רעדסט פון עפעס ס'איז אזויווי איט סאונדס סטופידער. און ער האט מיך געזאגט, איף יו טינק אבאוט עני קיד דעט לערנס אבאוט עלעקטריסיטי, און ער פארשטייט די מאושען פון עלעקטריסיטי, און דען יו שאו הים א בעטערי, און הי קענט רעפ היז העד אראונד דעט א בעטערי קאוד האלד עלעקטריסיטי, און עלעקטריסיטי איז נאט סאמטינג וואס?
איך זאג, איז וואס ער האט גענוג געזאגט אז דעטס עקזעקטלי האו ווי, ווען ווי סטראגל טו טריי טו אנדערסטענד האו סאמבאדי קען טעיק א.

לאמיר זאגן. ס'נישט עקטשעלי דא עלעקטריסי אין א בעטערי ביי די וועי, ס'איז אפשר מ'קען זאגן ס'איז דא ענערדזשי, כ'ווייס נישט וואס ס'מיינט אז ס'איז דא עלעקטריסיטי.
טעקניקלי
איך זאג א פשוט'ער זאך, ס'קען זיין איינער א מיסטיק וואס גלייבט בכלל נישט אין זאכן וואס זענען נישט באדיס. דעטס וואט איים סעינג. אונז מיינען, אונז זענען זייער איינגערעדט ביי די רמב ם און ביי פלעיטאו בעיסיקלי. און ביי אריסטאטל און אלע פילאזאפן. נאו, דעט איז דעט. אונז זענען אלע, אונז קויפן אלע פלעיטאו'ס און די רמב ם'ס איידיעס אז ס'איז כדאי צו טראכטן פון עניטינג. בכלל צו טראכטן דארף מען האבן נישט באדי און סאו אן. די זאגסט גוט, איים נאט סעינג דעט ראנג, איים דזשאסט סעינג דעט איף יו ריעד עקטשעלי די רב סעדיגורן אדער אסאך אלטע מקובלים און אלטע און אלטע אזעלכע סארט מענטשן אפשר חסידי אשכנז למשל, זיי בויס מאוסטלי דאונט האוו עני קאנצעפט אוו עניטינג דעטס נאט א באדי. באט דעי דא האוו דיס קאנצעפט אוו ס'איז הייליג און מ'קאכט זיך און ס'איז מ'דארף עס גיין אין מקווה צוויי טויזנט מאל פאר מ'גייט עס באט דאס האט נישט קיין שייכות און איטס איווען אין א סערטען וועי, קענסט צוריקקומען צו די לייט אויב איינער וויל, איטס איווען אין א סערטען וועי די אפאזיט. ווייל ווייל מופשט'דיגע זאכן יו דאנט ניד טו גאו טו מקווה פאר איט דאזענט מעיק סענס יו דזשאסט ניד טו טינק באט גיין אין מקווה האט נישט צו טון די נישט די ס'איז די בעק הייליגקייט די די די קאכט וואס אונז זוכן אביסל אפילו א סתירה אביסל פון מיט מיט עכט מופשט אויב נישט איז עס ס'איז אזוי איטס נאט סאמטינג איטס נאט ענטייערלי טרו באט. איטס כאילו א סתירה. און דו קענסט ליינען ר' יודא חוסט אדער דו קענסט ליינען רב ער קען רעדען פון מלאכים און פון די שכינה און פון די אלע זאכען און טעם אלל דיס טינגס אר פיזיקעל טינגס דער פיזיקעל טינגס לייק יו סעיד לייק דער עמעזינג טינגס דער פאנטאסטיק טינגס איז דא מ'קען מ'קען מ'קען טאנצען ביזן דאך פון זיי ווייל ס'איז נישט אזוי ווי נאט מאר אינטערעסטינג דען די טינגס דעט יו דען טעיבלס און טשעירס ווייל זיי זענען נישט מופשט און דערפ און דיס עקטשעלי סאלווס לאט אוו מאר אין סאם סענס סאלווס מאר פראבלעמס דען איט מעיקס ווייל עקטשעלי די מופשט'דיגע זאך האט אסאך פראבלעמס. לייק לייק אין די קאנסעפט אוו די סאול דער הייסט די אינטעראקשען פראבלעם ווערי פעימאס פראבלעם און דיס סאלווס דעט ווען יו דאנט האוו די סאול פראבלעם אויב די נשמה איז א עטאם וואס דרייט זיך אין דיין קאפ פשוט יעצט פארשטייט מען האט נישט קיין שום קשיות נישט דא קיין באדי סאול פראבלעם נישט דא קיין קאנסעש פראבלעם נישט דא קיין אלע פראבלעם די אלע פראבלעמס עקזיסטן נישט אויף קאורס אל די רייעס וואס וואס איז דא פאר עפעס וואס איז ענטיירלי עבסטרעקט האסטו נישט פארענטפערט, איך פארשטיי דאס איז טאקע אן הכי נמי, דעטס וואי דעיס דעטס וואי נאו מאסט פיפל דאנט לייק דיס טעארי נאו דעיס קאז דעי אר קאנווינסד סאמוואט ביי ביי פלעיטא'ס ארגיומענטס ענד סאו אן, אבער די עצם בתור ביי דעם זאג איך בתור רעלידזשען בתור אידישקייט איז גראדע אסאך געשמאקער דעי וועג ווי די רמב ם'ס וועג, ווייל למשל איך האב זאגן א משל, כ'האב שוין געזאגט די משל פון די שכינה. איך האב געזאגט דער שיר, ניין דאס שיר האב איך געזאגט אויף ענגליש לעצטמאל, איך האב געזאגט די משל פון די שכינה, רייט? די שכינה, שכינה באה לעולם, נישט שכינה, די כבוד נברא, אקעי? כבוד נברא, ענק האלטן מיט? אויב נישט דארף איך צוריק גיין צו ווי איך האלט. כבוד נברא איז א מושג וואס איז געקומען אויף די וועלט כדי צו מיישב זיין א ריזיגע פראבלעם, די פראבלעם פון הגשמה, רייט? נישט די, נישט ליטערלי די פראבלעם פון הגשמה, דזשאסט טו בי מאר פריסייז, די פראבלעם אז מ'קע, אז די נביאים האבן געזען גאט. שטייט א פסוק, ווער איז השם, חז ל נביא זאגט פונקטליך וויאזוי ער זעט אויס, וויפיל הענט ער האט, וויפיל פליגלס ס'דא, און די מלאכים און אזוי ווייטער. ווען איך ריעד יו נאו די פרטים פון רבי לוזי הקלה דער ווערי עקספליסיט, ס'שטייט נישט דא קיין שום רמב ם אין די גאנצע, אין אלע פרטים וואס זיי זאגן, פארדעם די אריז ל האט זייער ליב געהאט רבי לוזי הקהל'ס פרטים און נישט ספרדישע פרטים, ביי די וועי דזשאסט סאו יו נאטיס וואטס גאוינג אן, רימעמבער די אריז ל סעד ספרדישע פרטים זענען נאנסענס, ר' קהל איז ערשטע זאך, ווייסט פארוואס? ער איז נישט קבלה, ער איז נישט קבלת הספירות, באט ער האט א גאט וואס מען קען זעהן, די רבי שלום אבן גבירול טאלקס אבאוט די

דאס איז די ארידזשינעל, ניין דאס איז א פראבלעם, דאס איז א וואס דאס איז א ווערי אולד פראבלעם, שוין רב סעדיגון האט געהאט די פראבלעם, און אפשר פאר אים אפילו רב סעדיגון, די פראבלעם איז אז גאט קען מען נישט זעהן, פארוואס ער איז נישט קיין גוף, דאס איז אפילו רב סעדיגון וואס האלט אז נשמה איז א גוף, גאט איז נישט קיין גוף, ווערי אימפארטענט, ענד דערפאר וואס טוט מען מיט די פסוק? ויש לו עמקין רב סעדיגון מ'דארף א איינפאל. און אפשר איינער פאר אים, איך ווייס נישט, אבער ער איז זיכער דער ערשטער וואס האט עס מרחיב געווען, און האט געזאגט אז דער אייבערשטער קען מאכן, האט געמאכט, א זאך, א דבר נברא, ער באשאפט א זאך, און דאס איז ביי די וועי די סעים קוועשאן ווי אזוי דער אייבערשטער קען רעדן מיט א נביא, רייט, כל נברא איז עס דער רמב ם זאגט דאס אין פרמ, רייט, גאד דאזענט ספיעק, סאו דיד משה העיר הים, אידער הי דידענט העיר הים, און דען די פסוק איז מאר לעס א ליי, וידבר השם אל משה, דער אייבערשטער האט נישט גערעדט, ער האט פארשטאנען, ער האט מעשה געווען, מען קען זאגן אלע מיני פענסי ווערטער אבער תכלית וואס ער שטייט איז נישט אמת, אדער. אדער איז די אייבערשטער א א זאך וואס מען קען הערן, די אייבערשטער קען דיך נישט הערן, ווי אזוי קען מען אים הערן, ער האט דאך נישט קיין מויל צו רעדן, רייט? ויש לו עמער האט יא א מויל, אבער די מויל איז נישט קיין גאט, נישט אים, ער באשאפט א מויל, אזוי ווי ער קען עניטינג אלץ באשאפן, קען מאכן ניסים, קען ער מאכן א זאך וואס זאל זיין זיין מויל און ס'רעדט, און דערפאר משה רבינו האט געהערט, כפשוטו ער האט געהערט בגשמיות. געגאנגען צו חתונה האט מען געהערט וואלסטו געברענגט א טעיפ רעקארדער וואלסטו עס מקליט געווען, נישט אזוי ווי איינער, איך האב געזען איינער זאגט הרב קאפח האט געזאגט ענק מיינען אז ביי חתונה וואלט איינער געקוקט ביי ווידיאו מאשין וואלט עס געקענט אויפכאפן, נאר דער סאנדינג האט מען עס געקענט אויפכאפן, לכל הדעות. ווייל, ס'איז אמת, ס'איז געווען א באשאפענע זאך, וואלסט נישט אויפגעכאפט גאט, קאז דעטס נאט גאד. דעטס קענסט רופן א רעפרעזענטעישן אויף גאט אר סאמטינג לייק דעט, ענד איט העז א פוינט דעט רעפרעזענטעישנס באט איטס זשאסט א נס בעסיקלי, באט ענד די סעים טינג ווען שטייט אז יחזקאל האט געזעהן עפעס, ער האט עס געזעהן מיט זיינע אויגן, איי ער האט נישט געזעהן גאט, אוודאי האט ער נישט געזעהן גאט, אייבערשטער האט געמאכט אזא זאך, א פיקטשער פון זיך אדער א נישט קיין פיקטשער פון זיך, איט העז א מער אפשר אפילו א נמשל ס'ווייזט פארשידענע זאכן באט עקשעלי איט וואס א ריעל טינג דעט הי עקשעלי סא, אידער הי אימעדזשינד איט באט קאנען ווי פאר דעם ווען הי ליטערלי סא ענד דעט וואס א פיזיקעל טינג נאט וואס אן עמבאדיד טינג לייק איי סעיד ס'קען זייער הייליג ס'איז מעדזשיק ס'האט אופן בתוך אופן די קענסט נישט זעהן ס'איז נישט ממש בדרך הנס ס'איז נישט בדרך הטבע די קען זיין מ'קען עס נישט רעקארדן אזוי זאגט אפשר איז עס צי דק אפשר נאר א עקסרעי קען עס רעקארדן כ'ווייס אקעי אבער ס'איז אבער עטס געזעהן און דאס איז וואס איז ר' סעדיגונ'ס טעארי. און די זעלבע זאך און די חסידי אשכנז וואס זענען געגאנגען ביי די תורה מער ווייניגער האבן געזאגט וכך יעשה כל אחד, איף יו ריעד שיר היחיד יו וויל סי די רעצעס ס'שטייט אז מ'זאל זיך אימעזשינען גאט מיט א לאנגע ווייסע בארד, סאמטיימס ווי א קורצע שווארצע בארד סאמטיימס א לאנגע ווייסע בארד, יא, און מ'זאל וויסן אז דאס איז נישט גאט. רבי דער חסיד ליטערלי טינקס און ער איז דאך אויס ענדע כוזי סאמטיימס סעיס דעס דעט איטס אלאוד, די אינגע ווייסן די גרויסע פולמוס פון די פריסעסנע רבי וועגן דעם, אבער על כל פנים דאס איז א חסידישע אשכנז אר עקספליסיט אבאוט דעס, דעט וואן שעל אימעדזשין גאד עז א ביג קינג סיטינג אן א טראון מיט האועווער, ליין די פסוקים, ליין די פרטים, דעטס וואט דער דואינג, רבונו של עולם וואס טוט ער? פריסעסנע רבי עקשלי סעיס מען זאל אזוי טון אויך? יא, פריסעסנע רבי אויך, און פריסעסנע רבי האט געטראפן א רב, און ד ה הי וואס ווערי קאנפיוזד, באט דעס איז ווערי סימפל, אקארדינג טו רבי סעדיגורן דעס איז אלאוד, נאטינג ראנג, אז לאנג עז יו דאנט טינק דעט דעס איז גאד, דארפסט נאר וויסן אז דעס איז נישט קיין גאט.

די פראבלעם פון עס נוצען איז נישט די זעלבע זאך ווי די פראבלעם פון וואס ס'איז. ניין איך בין נישט מסכים, איך פארשטיי באט איי דאנט סי וואט די פראבלעם פון נוצען איז עס. קוז מיין גאנץ מענטש זיך טועה זיין אז מיינען אז ס'איז יא גאט פאר דעם זאגט ער יעדן דריי מאל תקשיב דעי איך דאס די ביך ווייסט ער ווייסט אז ער נישט גאט און ווידער חוץ די ווייסט ער מיינט נישט אז גאט איז א גוף אבער ער זאגט אז מען קען אים דער פסאדו גאנעם סעלף ביי די וועי סעז דער פסאדו גאנעם סעז למשל אין סעז גאט איז עווערי וועיר וועל איז נאט ריעלי עווערי וועיר ווערי אימפארטענט אקארדינג טו הים אקארדינג טו לעבאוויטש איז עווערי וועיר איך ווייס.

פיין איר מיינט נאט נאו וואט איט איז באט איטס סטיל די סעים קאנצעפט. ניין באט ס'נישט גאט גייט מיך נישט אן ס'דא אסאך זאכן אין די וועלט ס'דא אלע מיני זאכן וואס וועם גייט וועם שטערט עס אוו קאורס איט איז איטס טרו גאט עקטשעלי אין ספר יצירה הי סעיז דעס רב סעדיגורא דער טאגעט פאר אים רב סעדיגורא ליטערלי סעיז דעט די שכינה איז איר סאמטיימס איטס מסגלה אין מאר פענסי וועיס באט אין די בעיסיק דעיס דעיס טו קיינד אוו שכינות בעיסיקלי דעיס די שכינה דעט משה רבנו וויזיטעט לזמן לזמן ס'קומט דעמאלטס לייק א נס באט דעט איז די סטעטיק שכינה דעטס אלוועיס. און דאס איז די עיר. די עיר איז די שכינה. די אטעם די שכינה, איך ווייס נישט, אדער אפשר די פנימיות פון דעם, עקזעקטלי, ער זאגט ליטערלי דאס אין ספר יצירה, אין פרשת ספר יצירה. ווען דו ווילסט. יעצט די ענדע פון זייגער? נאך צו ענדיגן די שטיקל. די לייט רודפ'ט מיך. קיצור. דארף איך זיך רוקן אדער עפעס? ניין, מען דארף צוריק אויף די, די שיל האט זייער, האט אזא, אה, וויאזוי הייסט עס? נאו, איטס נאט דעט, איטס די יעלאו ווייט טינג. רבי, סטעיסט אויף די לינקע נאר, מאוו לעפט, אפ, פרעס וואן אוו דאס באטענס. זייער גוט, שיין. נא, נישט. מאנאו יו וואנט. וואס זאג איך? ווי בין איך אנגעקומען צו דעם? איך וויל נאר מסביר זיין, סאו דיס דיס איז א ווערי סימפל טעארי וויטש איז א פיזיקעל טעארי און פיפל פאר סאם ריזען נאט קאמפארטעבל וויט איט, איי דאנט נאו, די רמב ם הימסעלף סעיס דעט הי טעקניקלי דאזנט האב פראבלעם וויט דיס טעארי, הי דזשאסט העז דיפרענט פראבלעם וואס איך גיי נישט יעצט אריין. די רמב ם האט א פראבלעם אז ס'איז גארנישט ווערט צו האבן די דמיון, סתם דמיונות.

העפי מיט מיט זאכן זיין פיזיק מיט די שכינה זיין א פיזיקל זאך דער רמבן זאגט אויב אזוי דינט מען א פיזיקל זאך כ'פארשטיי נישט די קשיא מען דינט עס נישט ס'איז נאר א סימן ואם אם איז איינגעפאלן אז מען דינט די שכינה ווייל די גמרא זאגט אז שכינה איז גאט פשטות הגמרא אז שכינה איז נאט סאמטינג דיפרענט דען גאט היא מער ניטא דבר נברא סאו דערפאר ווי האוו טו לייק מ'דארף טיילן בדעת אז דאס איז די דאס איז מען דינט די גאט אבער מ'זעהט מ'זעהט די שכינה דער רמבן איז נישט העפי ער וויל וואס מ'זאל זעהן זאל אויכעט זיין גאט. באט מען זעהט נישט, סאו יו העוו טו מעיק, סאו טעקניקלי די מקובלים טעיק דיס נקבה נברא און דער מפשט איט די סעים וועי דעט רמב ם וואס מפשט גאד, און נאו יו ענד אפ וויט ספירות וויטש אר, און דען יו סטאק וויט די פראבלעם דען די סעים טינג עז גאד דען איטס יוסלעס, און איף איטס נאט די סעים, איף איטס סאמטינג יו קאד סי דען איטס נאט גאד, סאו די סעלושען, די פראבלעם האט מען נאכנישט געסאלווד, כ'מיין מען קען עס יא סאלוון, איך זאג אבער פשטות, נאר מסביר די טעאריע, דער איז סטאק אין דיס פראבלעם, ווען איך וואלט געווען מסכים צו די פשוטע זאך אז ס'דא זאכן וואס מ'קען, ווען דברים נבראים. וואלט נישט געהאט די גאנצע פראבלעם, סאמוואט איז הפשטה קאוזעס מאר פראבלעמס דען איט סאלווס. די זעלבע זאך איז וועגן די נפש, אויב די נפש איז די אייבערשטער האט געמאכט א נשמה, עס איז געוואלדיג, איט קען בי ווערי געוואלדיג, און סידי מקובלים אר דאונט קעיר אר נאט העפי וויט עניטינג בינג געוואלדיג, אדער א מאס אר נאט, אין טרוט די טעיק דיס, מגדיר זיין די וועג איך מיין זיך יעצט, די געוואלדיגקייט, איך דארף א בעסערע ווארט פאר דאס, די יראת הרמות, איך ווייס וואס מען זאגט, לויט די רמב ם איז נישט ראוי צו האבן יראת הרמות קיין שום זאך נאר פון גאט. נאר פון די גאט, רייט? נישט וואס מען קען רופן אין סוף, נישט קיין נבראים, נישט קיין גארנישט. און קאוז דער'ס נאו פוינט, איטס דזשאסט לייק הו קעירס, איי'ם א פילאסעפער, דאס איז דזשאסט א קריעיטעד טינג, איי דאנט קעיר אבאוט איט. איטס נאט איווען סטעיבל ענאף טו קעיר אבאוט, רייט? וויא אנלי קעיר אבאוט עטערנעל טינגס. און דאס איז א דבר נברא, סאו ס'איז נישט אינטערעסאנט. ממילא וויבאלד זיי האבן די כלל אז זיי קענען נישט זיין העפי אזויווי די צד סאדע גאון און חסיד אשכנז צעטיילן אונז זענען עקסייטעד האף ווי ער האבען אונז וועגן די שכינה וואס איז א דבר נברא אבער גלייבען גלייבען אונז אין גאט זיי קענען נישט טיילן בקאז דעי בעליוו דעי בועלט די רמב ם'ס מוסר כאילו די רמב ם'ס רעלידזשעס עטיקס וואס זאגט אז מ'טאר נישט מורא האבען נאר פון די עכטע גאט אדער מ'טאר זיך נישט ספול ווערן נאר פון די עכטע גאט און ממילא דארף די זאך וואס איז נספול ווערן אויך זיין די עכטע גאט באט דעטס

רוחני און גוף איז נישט קיין דבר אויף בייכל אין לשון הראשונים, איי טינק דעט, איך האב עס אמאל ריסערטשט, איך מיין אז דאס איז ממש א אחרונים וואס קומען אויף מיט דאס, און דאס איי טינק העז טו דו וויט א לאט אוו דיס קאנפיוזשען קאמס פראם דאס, ביי זיי רוחני, דער רב סעדיגורא און ליטערלי קאלס רוחני, סעיז סאמטיימס די ווארד גשם רוחני, און דער רב קאפח איז זייער ברוגז אויף די מתרגמים וואס האט דאס געשריבן אבער ער האט נישט רעכט ווייל גשם רוחני אין די כוזרי שטייט אויך גשם גשמים רוחניים. יו קען טרענסלעיט עצמים מרחניים איף יו וואנט באט איט סטיל מיענס די סעים טינג, רחניות'דיגע באדיס, קאוז רחניות מיענס איר, סאו איר איר איז בסדר ס'איז זייער. און מ'זאגט ס'איז געוואלדיג ס'איז מער ס'האט עפעס מער פון אנדערע באדיס אויב ס'איז א באדי טעקניקלי. ענד דעט סיעמס טו בי פיין וויט מי אנלעס יו אר א רמב ם, באט איף יו אר א רמב ם דען יו דאנט ניד ספירס יו דאנט ניד טו סי גאד קאוז יו טינק דעט אנדערסטענדינג איז בעטער דען סיאינג און שוין. מ'קען נישט טאנצן אויף ביידע חתונות, איי דאנט קנאו וואי, אפשר קען מען יא אבער איך זעה נישט פונקטליך פארוואס מ'דארף. קען זיין מ'קען זיין רבי דער חסיד איד און זיך פארשטעלן די מרכבה און וויסן אז ס'איז נישט גאט און דעמאלטס סאם האו יו מעי בי יו סעפערעיטעד לייקע התפעלות און התפעלות איז טאקע פון א דבר נברא און גלייבן גלייבט מען אין גאט אדער קען זיין די רמב ם וואס האלט אז מ'דארף נישט קיין התפעלות קאוז דזשאסט דזשאסט פאר ליטל בעיביס מ'דארף נאר פארשטיין מ'דארף נישט זעהן מ'דארף נישט גארנישט צו פארשטיין איז בעסער ווי זעהן און שוין און דען יו דאנט ניד אלל דיס אלל דיס פענסי סטאריס דעטס. שוין, דעטס בעיסיק טיאלעדזשי. שוין, די זעלבע זאך וועגן די נשמה און שוין און שוין. קיצור. ברוך השם לעולם מי ואו מי. כ'שטיי נעבן א קש עימער. שוין. שכוח.